Ɛma abusuafoɔ nyinaa akwaaba ɛba Divine Healing apɔmuden nkyerɛkyerɛ so. Yɛda Otumfoɔ Nyankoropɔn ase ɛwɔ ne dɔ, n'adɔeɛ, n'ahummɔborɔ ne n'ayamyɛ a ɔde adom yɛn. Yɛda no ase sɛ wama yɛhu ɛnɛ da nso. Ɛnɛ da nso Divine Healing sɛ wote yɛn nka sɛ yɛ anɛ yɛ apɔmuden nsɛm ɛne yɛde nam. Divine Healing de yɛkyerɛ wo sɛ Sɛ wote yɛn nka sei a, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya apɔmuden mapa, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtena ase a wobɛhu deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ne deɛ ɛnsɛ sɛ woyɛ. Na wokɔ Facebook a, Divine Healing TV GH, yɛ page no na wa, wa like. Wokɔ YouTube nso a, Divine Healing TV GH na wa subscribe. Na wa like na wa share nso ama foforɔ anya bi atie. Sɛ wo na wontie a, wo sɛnde ma foforɔ a ɔbɛtumi atie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno nso bɛ benefit na atumi aboa no. Divine healing deɛ sɛ Onyankopɔn ne yaresafoɔ sɛ wopɛ akyira kwan a wowo so yɛ ahoma no a numbers no ɛna ɛwɔ screen no ase no nti wobɛtumi ɛne yɛ di nkitaho ɛfa wapɔmuden nsɛm Ɛfa yareɛ bi anaa adeɛ bi a ɛha wo ho no, yɛne wo bɛdi nkɔmmɔ na mmoa bi a ɛwɔ sɛ yɛde boa wo no, yɛaboa wo wɔ saa kwan no so. Ɛnna nso yɛbɛdi nkɔmmɔ kakra afa dua a yɛfrɛ no prɛkɛsɛ ho. Na wokɔ ne scientific name yɛ Tetrapturi tetraptera na ne borɔfo din de Indian fruit. Ɛno nti Woba yɛ Twi kasa mu nso a, ɛse prɛkɛsɛ. Te prɛkɛsɛ, dɛn koraa na ɛyɛ ma nipadua no, na dɛn na prɛkɛsɛ ɛyɛ wɔ asase so? Both spiritual and physical, prɛkɛsɛ ɛyɛ nneɛma hodoɔ bebree ɛma nipadua no akɔ ano nyinaa. Na prɛkɛsɛ no sei na ɛyɛ dɛ ɛteɛ. Nyankopɔn ammɔ nipa borɔ, titiriw yɛn abibifoɔ. Nyankopɔn de nneɛma nyinaa maa yɛn nkwa. Ti ɔsi dua no yɛnni dua no ne yɛmfa n'ahahan nsa yareɛ. Ɛno nti ɛnsɛ sɛ yɛbɛnom aduro biara nka ɛsɛ sɛ aduane a yɛredi no ɛno asan yɛ aduro de ma yɛn. Yɛredi aduane no yɛde nnuaba no ne hahama no yɛ aduane no na nka ɛsan yɛ aduro ma yɛn a yɛbɛdidi awie no na nka yɛasan asan yɛn ho yareɛ na ɛnɛ no awerɛhosɛm no sɛ yɛdidi yare adɛn ntia efisɛ nneɛma a nyankopɔn de maa yɛn no yɛbu yɛn ani agu bebree so ɛna yɛsɔre a deɛ yɛpɛ ɛna yɛdi deɛ yɛpɛ ɛna yɛnom deɛ yɛpɛ ɛna yɛyɛ ɛno nti nipa bebree na ayare nipa bebree na nso na ewuo ɛno nti me ne mmienu yi deɛ Yɛpɛ sɛ yɛnya apɔmuden mapa. Ɛno nti, ɛnnɛ, sɛ wada agyeɛ kakraa bi na tie adesua a ɛreba no na ɛbɛboa wo. Me nso a meka sɛ yi, ɛreboa me na ɛgu so a yɛ dɛ, ɛreboa me. Nti sɛ wotie a, wobɛyɛ nhyira na atumi aboa wo akwan nyinaa mu. Nti yɛntie eh, geography history kakra ɛmfa prɛkɛsɛ ho. Prɛkɛsɛ has been known as a medicinal plant in Africa for centuries.

Prɛkɛsɛ dua no yɛ dua a ɛyɛ aduro. N'ahaban ne ne ho nwoma no ne n'aduane no ankasa no. Na ɛna aduane no na yɛredi ho nkɔmmɔ afa ho anaasɛ yɛrekasa afa ho. Ɔse saa adeɛ wei yɛatwerɛ de ato hɔ mfeɛ bebree since 1948 na yɛtwerɛ de to ho na titiriw baabi enya no yɛ rainforest ne eh, secondary forest yɛwɔ titiri woba ghana ha sɛ africa countries no ghana ha sɛ deɛ prɛkɛsɛ ɛnyɛ na ɛwɔ ha ɛna bakɔsɛm nso kyerɛ sɛ israel nso bi yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ɛno nti prɛkɛsɛ yɛ adeɛ a fi tetetetetete ɛna ɔbɔ adeɛ no ɛde maa yɛn ɛwɔ wiase sɛ ɛyɛ duru a ɛbɛboa yɛn a yɛbɛtumi ayi so. Na yɛkɔ Twerɛ Kronkron no mu nso a, prɛkɛsɛ yɛ dɛn ɛwɔ hɔ? Na dɛn na Nyankopɔn kaa sɛ yɛmfa nyɛ ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu? Yɛhwɛ Exodus 30 verse 34, Mose nwoma ɛtɔ so mmienu ti aduasa ne yi mu aduasa nan no. Yɛnti Awurade asɛm. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Fa nnuhwam anenenuro ne ɛɛ nworamhwam ne prɛkɛseɛ hwamhwam ne ohwamfufuo gyenegyene. Ɔnsusu ne nyinaa pɛ. Na Nyankopɔn pɛ sɛ wɔde saa prɛkɛsɛ no yɛ incense a wɔbɛhye na atumi aboa apam nneɛma bebree ahohomfi ne nneɛma ahodoɔ bebree a ɛnyɛ no. bad forces a wɔn ne nipa edi asie no, na Moses, Nyankopɔn ka kyerɛ no sɛ ɔmfa saa nneɛma wei nyinaa titiriw prɛkɛsɛ no, ɔmfa nyɛ incense na ɔnhye no aberɛ ne aberɛ nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa wɔn

also used to prevent certain type of ulcers to in inhabit the growth of bacteria as an antimicrobial to reduce hypertension to manage asthma and to promote blood flow ɛno nti prɛkɛsɛ ne yadeɛ bi a ɛyɛ dua titiriw yɛ afrika ha yɛnoa yɛde yɛ nkwan Na titiriw no, yɛ maame mo a wɔma nkwadaa nufu no, ɛboa wɔn ma wɔnya nufunsuo bebree. Na afei nso, ɛboa yɛn ɛbɔ yɛn ho ban firi nyarewa ahodoɔ wei ho titiriw te sɛ ulcer. Ɛna afei bacteria bi a ɛwɔ nipadua no mu a ɛmmoa no no, ɛyi no ɛfiri nipadua no mu sɛ ɛkɔ mu a, Ɛna afei nso no wowɔ mogya mmorosoɔ a ɛtumi boa no ma no yɛ de ɛba fam na afei asma nso ɛtumi sosɔ ano ɛna afei ɛboa nso ma mogya no ɛtumi di afurusane yie ɛwɔ nipadua no mu ɛno nti prɛkɛsɛ nsɛ sɛ yɛde bɛdi agorɔ Yɛyɛ nkwa a ɛmfa bi ntom, even forɔeɛ koraa yɛbɛtumi atwitwa bi ayɛ dɛ agum na ɛtumi aboa. Ɛno nti yɛn nananom ka sɛ prɛkɛsɛ gyaa na du ofiti kurotia na ne ho abɛn fiefie mu. Prɛkɛsɛ obi de bi yɛ aduane a wonam kwanti a wote sɛ asomasi yɛ dɛ eyi su prɛkɛsɛ de yɛ aduane ne hwam no wowɔ akyire a woyɛ dɛ Wote ne pampan no nti prɛkɛsɛ no sei na ɛteɛ wokɔ dwa so a yɛn nuanom mmaa ne yɛn maame nom binom ayɛ dɛ ahyehyɛ na pampan so ne boɔ yɛ fo ɛno nti wobɛtumi ayɛ dɛ atɔ bi na wayɛ dɛ wayi su wobɛtumi de bi ayɛ forɔyɛ nkwan na atumi ayɛ dɛ aboa wobɛtumi nso de bi ayɛ incense a wohye a ɛboa ɛpam nneɛma ahodoɔ bebree efi. Ɛno nti no powdered form no ebi mu si ne sei anaasɛ sɛ ayɛ bi powdered form so a ɛyɛ dɛ spices a wode gu nkwan mu anaasɛ wosɛ bi de gu forɔeɛ mu a ɛboa ma wonya ahoɔden a ɛwɔ mu no te sɛ deɛ mekaeɛ no woyɛ nkwan a na ebi da mu kamakama forɔeɛ nso a na ɛwɔ mu ebi mu nso de bi ayɛ bitters ne wine ahodoɔ a wokɔ ɛɛ wɔn a wɔtɔn nsa no a wobɛnya saa adeɛ wei bi yɛ de ɛwɔ hɔ titiriw ne wine no wonom a ɛyɛ best but deɛ alcohol ɛfra no ne deɛ ɛyɛ ana mmoa nipadua no ɛno no wonom kɔ nipadua no mu a ɛde ɔhaw bɛyɛ dɛn ɛbɛbrɛ wo nipadua no. Ɛna afei yɛnhwɛ diabetes nso ɛ. Prɛkɛsɛ no ɛboa ɛma obi a ɔwɔ diabetes no ɛtumi ɛma sugar level no glucose level no ɛtumi ba fam. Ɛno nti obi wɔ diabetes na ɔdi prɛkɛsɛ bebree a ɛboa no yie paa. Ɛna nipa bebree naa na ɛrehunu amane. some have died while some are suffering beyond description because of high blood pressure. Mogyamorosoɔ nti anaasɛ akomayareɛ nti nipa bebree naa na awu bebree naa nso na ehunu amane ɛberɛ a prɛkɛsɛ yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ti prɛkɛsɛ no wobɛtumi anoa ne sei ti wosɔre anɔpa a wohwie bi a bi a one glass anaa half glass na wayɛ dɛ na wanom no kama kama kama wobɛtumi anom bi anɔpa awia anwummere ɛboa bɔ ho ban firi nneɛma bebree nyarewa ahodoɔ bebree ho wowɔ hypertension a wonom bi a ɛboa wo wonom toatoa so ɛtumi tu aseɛ koraa ma no yɛ de ɛfi hɔ saa nso na diabetes patients nso no wonom bi a ɛboa ma glucose level no tumi yɛ dɛ ɛyɛ kama Ɛno nti, momma yɛnhyɛ no nso sɛ yɛbɛtaa yɛ dɛ anom bi na atumi aboa yɛn apɔmuden. Ɛna afei nso ebi mo tumi de yɛ mosquito repellent. Wohye no a ntontom nyɛ dɛ ɛmma hɔ ɛfiri sɛ sɛnt no ano yɛ dɛ ɛyɛ den. Ɛno nti ebi mo de ayɛ mosquito coil ne repellent ahodoɔ a mosquito spray ahodoɔ. a wo spray na sɛ ntontom wɔ area hɔ a ɔmo nyinaa no ɛpam wɔ ɔmo yɛ dɛ efi hɔ ɛkɔ koraa ɛno nti wobɛtumi ahyehye bi ɛwɔ wo dan mu sɛ ntontom wɔ hɔ a ɛbɛpam wɔ ɔmo nyinaa yɛ dɛ afi hɔ ɛma wo ho atɔ ɛna afi antimicrobia yɛka sɛ antimicrobia ɛyɛ adeɛ bi a ɛboa ɛyi Eyi nneɛma a ɛnyɛ firi nipadua anaasɛ bacteria bi wɔ nipadua no mu a, ɛno na ɛhwɛ hu sɛ saa bacteria no ɔnyin wɔ nipadua no mu, nti ɛbɛyi no afiri hɔ. Due to the antibacterial and antimicrobial property of the prɛkɛsɛ, the fruit extract is used in making of soap. Ɛno nti nnipa bebree nanso de bi yɛ samina. bi a wɔsi de fra lata samina anaasɛ local soap anaa wode samina bi a wopɛ no wobɛtumi asi ne powder no na wode afra samina no na wode ayɛ dɛ wode adware ɛboa ma skin no ɛtɔ so na afei nso ɛboa ma wedeɛ no ɛyɛ kamakama ɔhaw bi wɔ nipadua no ani a ɛyi no ɛfiri hɔ ɛma wonya ahoɔden a ɛwom no pɛpɛɛpɛ. Ɛno nti, prɛkɛsɛ no yɛ adeɛ bi a ɛboa ɛyi nneɛma firi hɔ sɛ titiriw no wode fra sɛmina a ɛboa skin no ɛma skin no ɛyɛ kama kama kama kama ɛno nti sɛdeɛ meka ebi mo de yɛ sɛmina sei nti wode yɛ sɛmina a ɛyɛ very very good paa ɛboa wode dware a kama kama kama paa Ɛna afei for fever and enema sɛ obi wɔ hɔ a fever atiridii akye no a obetumi de bi asa. A person who is recovering from a medis a medical condition is often asked to bath with water soaked with the whole flute. Ɛno nti obi wɔ hɔnom nso a wopɛ sɛ wode dware a wobɛtumi de ato nsuo mu ma no aba mu na wode ayɛ dɛ wode adware Ɔhaw bebree wɔ hɔ a eyi fi hɔ. Titiriw, yɛhwɛ sunsum mu a, eyi nneɛma ahodoɔ firi hɔnom ma onipadua no nya ahoɔden. This also give fast relief from feverish condition. A similar infusion also help people suffering from constipation, enema and emetic. Ɛno nti sɛdeɛ ɔka no sɛ atiri de kye obi a, obetumi anom bi. na afei obetumi nso de bi ayɛ dɛ asa. Sɛ even obi yam koraa tim na sɛ ɔde ne nsuo no bi sa a, ɛboa no. Wobetumi asɔku ne nsuo no bi na wayam ɛɛ eh, kakaduro de afra no na wode akɔ akɔsa. Ɛyɛ very very good. Wode sa a eyi nneɛma ahodoɔ bebree fi wo nipadua no mu. Ɛna afei ne nsuo no wode woyam kakaduro de fra no na wonom a wotumi yɛ dɛ ɛfe sɛdeɛ ɔka no emetic no Ɛno na awuduro bi a anaasɛ aduane bi a ɛnyɛ a kɔ nipadua no wonom saa nsuo no a wobɛfe saa nneɛma no nyinaa afi nipadua no mu na wayɛ okay ɛno nti prɛkɛsɛ yɛ adeɛ bi a ɛyɛ very very good a sɛ woyi su a sɛ wode sa sɛ wonom sɛ wode dware ne nyinaa no ɛyɛ kama ɛma nipadua no nti sɛdeɛ meka no asa no wonya bɛnto ase yɛ a na ɛɛ w'asɔ kuw bi na ne nsuo no wo mfa no sɛ ebi a ɔkyena na wobɛyi so a ɛnna ɛwɔ da no na nka wode agu nsuo no mu ade bɛkye no ɛno no woyi side and side no baabi aduane no wɔ no na wode agu nsuo no mu te ade bɛkye no na abam na wayam kakaduro no kakraa na wode afra no anaasɛ ade bɛkye no na ayɛ mmerɛ na wɔayam no wɔ boba so na wɔayam kakaduro kakra de afra no na wɔasɔn no na wɔde ayɛ dɛ akɔ akɔsa ɛboa paa ɛna afei what are the spiritual benefit of prɛkɛsɛ ɛna yɛba sunsum fam nso a ɛdɛn na ɛbɔ yɛn ho ban efiri ho anaasɛ ɛdɛn na ɛyɛ wɔ sunsum fam the belief is that prɛkɛsɛ plant bring good luck with good spirit which protect people and no harm can be done to them when this plant is near or it is burned. The plant is used in many ways. It can be consumed, applied, and used for medical purposes as well. ɛno nti ɔsi sɛ wodua prɛkɛsɛ no even sɛ wofie a ɛboa ɛma wonya ɛnepa ɛwɔ hɔ na ɛde ɛtwe ɛnepa ɛna ɛbrɛ o na afei nso ɛboa nipa bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a even sɛ prɛkɛsɛ dua esi wo fie a ɛbɛyɛ den sɛ obi bɛto aduru a ɛbɛka wo sɛ prɛkɛsɛ ɛwɔ wo fie a edua no si fie hɔ a ɛno nti sɛ yɛbɛdua nnua koraa wɔ yɛ fie a yɛnnua prɛkɛsɛ dua nka ho wɔ yɛ fie na ɛbɛboa yɛn ama efie no atumi ayɛ dɛ ayɛ kama sɛdeɛ nnipa bebree na dua susimasa wɔ fie no Yɛdua prɛkɛsɛ nso ka ho a, ɛbɛboa ma fie no abɔ ho ban. Even sɛ wohye ne dua no koraa no a, n'aduane no, ɛboa ɛbɔ efie ho ban, ɛbɔ nipadua ho ban firi hɔ. Ɛne bɔne bi a ɛba fie hɔ no, ɛpam wɔn nyinaa yɛ dɛ ɛkɔ akyiri. Nti sɛdeɛ mekaa, wotumi hye no. wonya anwummere wobɛda a even kopɔt no wobɛtumi ayi gya no bi na wode agu adeɛ so na wahyɛ bi wɔ fie hɔ ɛboa ɛpam nneɛma ahodoɔ bebree sunsun fi bɛyie tumi ɛne tumi ahodoɔ bebree pam wɔn nyinaa kɔ akyirikyiri na afei nso no okaa mu koraa bɛtumi de bi ato ɛboa wo dan mu corners no bɛtumi de bi ayɛ dɛ atoto wɔ ne nyinaa ɛboa ɛpam nneɛma ahodoɔ bebree na ɛfiri ɛdan mu hɔ sunsum bɔne ne tumi bɔne bi a wɔba hɔ ne wobɛdi asie no ɛbɛpam wɔn nyinaa afi hɔ ɛna afi sɛdeɛ mekaeɛ no wosi dan a anaa wosi wo fie a wobɛtumi adua dua no bi yɛ dɛ ɛwɔ fie hɔ ɛbɛboa ɛma good luck ayɛ dɛ aba fie hɔ ɛne pa ɛbɛba fie hɔ nyɛ dua biara na ɛsɛ sɛ ɛdua baaprɛ kɛsɛ dua deɛ wodua wɔ fie a ɛboa ma nnepa ba fie hɔ. Nti sɛdeɛ mekaeɛ no, yɛbɛdua nnua a yɛma ntamu ne yɛn mmɔnten so ne afiefie mu no. Yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛdua prɛkɛsɛ nso wɔ hɔ bi na atumi aboa yɛn abɔ fie no ho ban na afei nso ɛsi hɔ no a aso no yɛasan nya mfasoɔ wɔ n'aduane no mu even n'akyi no koraa no wobɛtumi awaawaa bi na wayɛ dɛn na wanoa na atumi wanom na atumi aboa wo abɔ wɔn ho ban afiri nyarewa a ɛbobɔ so, mogyammosoɔ, sikyireyareɛ ne akomayareɛ ne deɛ ɛkeka ho no, ne nyinaa no, ɛbɔ wɔn ho ban firi ho. Ɛno nti, menkasa bebree, prɛkɛsɛ yɛ adeɛ a mfasoɔ a ɛwɔ mu no yɛ bebree. Ɛno nti, sɛ yɛhu ne sei a, ɛboa yɛn ma yɛtumi ayi so no Kama kama kama na atumi ahoɔden a ɛwɔ mu biara no yɛn nsa atumi aka mede ma no ɛbɛsia but ma wo werɛ mfi sɛ wobɛhyɛ ama afoforɔ nso anya bi atie na afei nso asubscribe yɛ channel no nyankopɔn nhyira wo bibiara sɛ obi biara wɔ asɛmmisa a wobɛtumi abisa anaasɛ wowɔ mmoa nso a wobɛtumi de aba nyankopɔn nhyira wo sɛ wosɛ w'adagyeɛ ɛti ɛdeɛ wahwere biara no nyankopɔn nhyɛ wo anan mu nyankopɔn nhyira mu nyinaa yɛbɛsan ahyia ɛda mo ase